Mela, għal min ma jafnix, jiena Ġastin u bħalissa assistent ta' elettriċi fid-Dipartiment tal-Malti u nagħlem il-letteratura kif għal John Paul. Eh, qed nieħu gost nara f'żewġ ismijiet eh, li kienu studenti tiegħi u allura qed nieħu pjaċir li għadhom ma xebgħux minni. Imma qabel ma qabel daw din ir-raba' sena tiegħi fil-fatt bħala bħala assistent elettriċi qed nagħmel dottorat ukoll fil-letteratura mal-istess dipartiment. Għamilt sitt snin ngħallem f'żewġ skejjel tal-istat, dejjem għallimt sekondarja, il-kbar, jiġifieri mhux fl-iskola medja, fl-iskola sekondarja, minn Form Three jew Year Nine sa Form Five. L-ewwel tliet snin kont Santa Venera l-iskola tas-subien u mbagħad l-aħħar tliet snin biex ngħidlek kont l-iskola tal-imrieħel bniet u subien imħaltin l-istess kulleġġ Santa Teresa. Mela ħanaqsam l-iskrin magħkom. Mela nafri ħataraw l-inbox għal ftit imma suppost mhux ħaddu. Mela, l-iskrin qed taraw biex hekk immaġin. Tajjeb, ok. Mela, ehm, eħe kif qal John Paul se nifoka fuq daw it-tlet poezji li huma parti mis-silabu ta' ċess. Issa minkejja li kont għalliema eh, fl-iskola fl-iskola sekondarja is-sillabu minn dak iż-żmien l inbidel, jiġifieri jekk jien naf ngħid, ħanipprova ma nsemmix is-sillabu wis, imma jekk ngħid xi ħmerija b'rabta mas-sillabu ehm, aħfruli u ġdu l-attenzjoni. Ehm, imma daw tliet poeżiji insertajt tnejn minnhom nafhom sew fis-sens li li kont nallimhom għaliex waħdi konna nagħmluha eh, kif uħud minnkom jafu mal-istudenti tat-tielet sena dawk minnkom li għamlu fl-iskola tal-istat, u zazuħ ta' dejjem konna namluwa eh, għall-low level fil-ġabra bejħaltejn. U l-oħra hija poezija pjuttost popolari u xek ta' Dun Karm. Imma minkejja da kollu jienu nipprepara dit taħdita u koll b'ġieli bdejt nara il-poeżiji bdejt nħares fihom kultant minn perspettiva mġedda. U dak hu l-punt le tal-poeżija illi illi dejjem tagħraf elementi illi qabel ma tkunx intbaħt bihom jew inkella jkellmuk b'mod illi fiż-żmien li qrajthom l-ewwel darba li rajthom li tajt magħhom l-ewwel darba forsi forsi ma kellmukx b'dak il-mod għax inti kont persuna oħra jew inkella ma kontx rajt l-affarijiet li qrajt sissa. Jiġifieri dak li se ngħid probabbilment huwa biss bħiel minn dak kollu li hemm xi tajt le għaliex il-poeżija t-tajba kif jgħidu ma nistgħux neżawrixxu kull m'hemm xi tgħid. dwarha, imma se nipprova naqbad ma' ftit perspettivi tematiċi, ftit tekniki letterarji u lingwaġġ figurattiv li naf li mbagħad jekk tiddiskutuh mal-istudenti tagħkom probabbilment issibuh utli. M'għandix dubju imma li se jkollkom affarijiet oħra xi tgħidu fuq il-poeżiji u affarijiet li jiena jaf ma ntbaħx bihom. Mela, l-ewwel poeżija hija għaliex jett l-ilsien Malti. Eh, forsi l-istampa li għażilt screenshot li ħadd tal-gazzetta Il-Ħabib mhijiex mhijiex l-iktar l-iktar għażla ovvja fis-sens li din il-poeżija ma deritx fil-ġurnal Il-Ħabib għaliex ehm, ħarġet ġiet ippubblikata l-ewwel darba fil-ġabra ta' Ġużè Bonnici, fil-ġabra li ħareġ Ġużè Bonnici tal-poeżiji ta' Dun Karm. Imma għażilt illi nirrappreżenta hawnhekk stampa mill-gazzetta għaliex Dun Karm kif tafu intom għal ħafna snin kiteb bit-Taljan mhux hekk u kien biss meta għalaq l-40 jew l-41 sena illi beda jikteb bil-Malti u beda jikteb bil-Malti bis-saħħa ta' dal-ġurnal. U hemmhekk għandkom ehm, screenshot ta' l-ewwel poeżija illi illi kiteb bil-Malti blan għaliex dan il-ġurnal ehm, twieled biex ngħidu hekk blan illi joffri l żgħażagħ ehm, spazju biex jaqraw letteratura li tinteressom u li minnhom u li minna eh, u artikli li minnhom jitgħallmu xi ħaġa. Il-titlu għalija huwa interessanti għaliex speċjalment is-sottotitlu fil-verità jett lil sim Malti aħna meta nitkellmu fuq il-jeddijiet inkunu qed nitkellmu fuq id-drittijiet u xek mhux id-dmir għandek il-jett u d-dmir mela id-dritt u d-dmir. U allura kważi kważi meta taqra dritt lil sin Malti, id-dritt tal-ilsin Malti, tibda taħseb imma imma l-ilsien Malti, il-lingwa għandha d-dritt mhux il-bniedem għandu dritt u x'hekk mhux l-annimali forsi illum il-ġurnata nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bnedmin, id-drittijiet tal-annimali imma id-drittijiet tal-lingwa. Imma naħseb meta naqraw il-poeżija anki għaliex l-ilsien Malti huwa huwa ppersonifikat matul il-poeżija kif se naraw nifhmu li għal Dun Karm tant huwa xi ħaġa importanti tant tant huwa parti mill-identità tiegħu anki jekk għal xi żmien għaliex dik kienet id-drawwa kien jikteb bit-Taljan għaliex kienet il-lingwa uffiċjali u x'hekk tal-pajjiż kiseb importanza kbira meta mbagħad skoprih u skopra anki l-ġmiel il-ġmiel tiegħu. Fil-poeżija apparti li li l-lingwa kif kif se naraw hija personifikata fil-poeżija jindirizza u xek bl-apostrofi jindirizza lil xi ħadd u xek lil qarrej. għandek għandek il-pronomi diretti memużin u xek fommok u fommok u ħajtek u qalbek. U għandek ukoll il-verbi fit-tieni persuna. Naħseb illi forsi rridu nikkwalifikaw ftit ukoll eh, din l-apostrof, rridu nikkwalifikaw ftit dan l-indirizz għaliex qed jindirizza donnu lil xi ħadd li jafsew, kważi b'kunfidenza żejda Le, jgħidlu sfajt liħieni, meta mbikki rajtek, inti Malti ħija. U allura kważi hekk it-ton nistgħu narawh bħala ton ta' familjarità, hux hekk is wed jitkellem ma' xi ħadd li jaf u li huwa komdu miegħu jew magħha. Fl-istess ħin nistgħu forsi narawh ukoll ton ftit arroganti. Le għaliex bħalli kieku qed jippretendi ehm, illi jaf kollox dwarna u xek jaf meta konna kuntenti, jaf meta konna ehm, imdejqin. U qed ifakkarna fid-dmirijiet tagħna illi nirrispettaw il-lingwa tagħna. Eħe, s-suġġett ma tridx wisq biex taqbdu, hux hekk, anki kieku m'għandniex is-sottotitlu li li jgħidilna li s-suġġett tal-poeżija huwa l-lingwa, hux hekk, imma l-lingwa tieħu ismijiet differenti f'dil-poeżija, l-ilsien li tagħtek ommok, Maltija kienet l-ewwel kelma bil-Malti tkellimt Tifel Daħkani, l-ilsien ewlieni mela l-ewwel wieħed hux hekk l-ilsien nattiv, l-ilsien li bih int Malti sewwa. Mela dak li jagħmlek Malti prattikament qed jgħidilna dak li jagħmilna Maltin huwa ilsienna, hija l-lingwa tagħna. U tanti importanti għalih, skużani, tanti importanti għalih il-lingwa illi personifikat tieħu personalità kważi. Eh, L-sin illi qisu ħabib tagħna kiber magħna huwa xi ħadd ta' ġewwa, xi ħadd illi nafu sew, xi ħadd illi huwa l-qalbna u li allura m'għandniex nagħtuh darna. Kieku għalna forsi nelaboraw ftit is-suġġett, is-suġġett iżjed milli l-ilsien Malti huwa l-ilsien Malti f'konfront ma' lingwi oħra. U forsi iżjed mill-poeżiji l-oħrajn, il-kuntest illi nebaħ il-poeżija huwa importanti u x'hekk għaliex din il-poeżija li ġiet ippubblikata fit-tletinijiet fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa fi żmien meta mbagħad il-Malti sar il-lingwa uffiċjali u nafu li nies bħal Dun Karm li eh, warbu it-Taljan biex ngħidu hekk illi kien kienet il-lingwa il-lingwa tal-istituzzjonijiet biex jikbu bil-Malti kellhom jħabtu wiċċhom ma' ħafna kritika. Eh, u Dun Karm bħalli kieku tipprotesta u xek qed jgħid illi fil-waqt illi għandna namlu l-aħjar użu mill-ilsna barranin m'għandniex natu darna lill-lingwa tagħna. Minkejja li għandna l-mistoqsijiet f'din il-poeżija, għandna l-mistoqsija li tiftaħ biha l-poeżija għaliex tarmih ilsien li tagħtek ommok u titlef għaqlek wara lsien barrani, u mbagħad għandna mistoqsija oħra lejn l-aħħar tal-poeżija għaliex immella tiċħad Malti hija lil dan l-ilsien li bih int Malti sewwa. Għandna żewġ mistoqsijiet. Imma dawn huma mistoqsijiet retoriċi u x'hekk, mhumiex qegħdin jistennew tweġiba huwa l-appell emottiv ehm, mimli ħeġġa tal-poeta jew tal-persona jekk irridu fil-poeżija illi illi qed tħeġġeġ ehm, lil qarrejja biex jużaw jużaw il-lingwa tagħhom. Hemmhekk għandna markati bl-isfar għandna wkoll il-polisindeto u l-anafora illi jinsistu xek juru juru ċerta ħeġġa għandek ripetizzjoni li li hija insistenza mimlija ħeġġa eh, fuq il-mumenti li fihom inqdejna b'ilsienna biex esprimejna ruħna. Għal Dun Carmela il-Malti u x'hekk il-lingwa hija marbuta b'mod sfieq mal-emozzjonijiet tagħna, mal-iktar mumenti intimi tagħna u għalhekk m'għandniex m'għandniex nagħtuha dharna. Issa forsi poeżija bħal din, speċjalment fiż-żminijiet tal-lum, mhux hekk, mhijiex l-iktar poeżija faċli biex ngħallmu, speċjalment għaliex is-sitwazzjoni llum il-ġurnata m'għadhiex dik li kienet ħafna snin ilu. l-isfidi li kellhom ħafna snin ilu, issa huma sfid, issa speċi ħadu libsa ġdida, hux hekk, huma sfidi differenti ma' xorta huma sfidi marbuta mal-lingwa. Eh, għaliex illum il-ġurnata nafu li dan id-diskors ehm, tal-poezija illi illi fih Dun Karm jitkellem mal-qarreja u xek fuq l-lsien illi illi tatna omna u, u jiġbor lil kulħadd fl-istess keffa biex ngħidu hekk bħala ħutu ħutu f'sens metaforiku u x'hekk għaliex għandek il-metafora eh, tan-nazzjon. Il-Malta hija l-om ehm, u l-uliet biex ngħidu hekk huma il-membri tal-poplu Malti, imma fl-istess jien nafu li llum il-ġurnata dik il-metafora ma taħdimx daqstant u x'hekk għaliex ehm, fil-klassijiet intom tafu iktar minni għaliex anki ferba snin is-sitwazzjoni inbidlet jaf ikollna studenti li, li dan dan mhuwiex l-ilsien li tagħthom ommhom jew inkella anki jekk tagħtulhom illum il-ġurnata huma bombardjati iktar minn ilsna oħra minn ilsien ieħor. Imma naħseb din id-differenza biex ngħidlek toffri anka spunti għad-diskussjoni u ma naħsibx li għandna nibżaw milli b'sensittività u x'hekk niddiskutu ċerti aspetti fil-klassi bħal bħal kuntest illi fih twildet il-poeżija u kif inbidel. Ir-relevanza ġdida għaliex ma naħsibx li hija poeżija irrelevanti, imma naħseb li r-relevanza tagħha trid trid tiġi interpretata f'dawl f'dawl ġdid. Ir-relevanza tagħha allura tista' tkun ukoll spunt għad-diskussjoni. Id-diskors dwar l-identità forsi jekk minflok il-lingwa Maltija impoġġu lingwa materna oħra u x'hekk fil-każ ta' studenti li huma barranin, pereżempju, jew jew li li ilhom jitalmu l-Malti imma l-lingwa materna tagħhom mhijiex il-lingwa Maltija, xorta waħda naħseb li tista' tappella tappella l-istudenti li jippruvaw ma jwarrbux il-lingwa tagħhom li jridu jintegraw u x'hekk mingħajr mingħajr ma jwarrbu il-lingwa illi illi twildu fiha biex ngħid hekk. Fl-istess ħin naħseb illi punt ieħor interessanti huwa il-punt ehm, il-punt tal-protesta u xekk il-protesta permezz tal-kidba. Ehm, u l-kidba hija mod wieħed, il-kidba kreattiva hija mod wieħed kif nistgħu niddefendu dak li huwa l-qalbna. Ovvjament hemm modi oħra u u llum il-ġurnata nittama almenu li li l-istudenti tagħna huma familjari ma', ma movimenti ta' protesta um, u, u ma' forum differenti ta' protesta u ta' arti ta' protesta biex ngħidu hekk. Um, biex nieħu spunt ċkejken biografiku ieħor, Din is-silta ħadtha mill-ktieb ta' Oliver Friggieri li jismu Dun Karm, Ħajja u Karattru, u Dun Karm, ċoe, il-ktieb ta' Oliver Friggieri jismu Dun Karm, Ħajja u Karattru, u Oliver Friggieri dwar Dun Karm jgħid fit-taqbida l-ilsien Malti ma ħareġ jiġġieled fil-beraħ u jingħad li lanqas kien jinqala' wisq biex jaqbeż għall-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti fil-miftuħ. Ma ninsewx li Dun Karm kien it-tieni President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti li mbagħad saret l-Akkademja tal-Malti. Il-ħidma ta' Dun Karm seħħet bis-saħħa tal-kitba, għaliex kien jemmen li l-poplu jinġibed l-iżjed lejn il-Malti meta jirnexxilu jagħraf is-sbuħija tiegħu bil-kitba letterarja. Mela, il-protesta ta' Dun Karm kienet protesta ehm, letterarja permezz tal-kitba. Imma s-suġġett ma kienx il-letteratura speċifikament imma kien l-ilsin Malti f'dan il-każ u xekk id-dritt ehm, jew id-dmir anzi illi illi nitkellmu il-lingwa li għal ħafna żmien kienet lingwa tal-kċina u li għal ħafna żmien kellha tiġġielet kontra lingwi ħafna iżjed b'saħħithom. Tajjeb. Issa ngħaddu għat-tieni poeżija li hija l-poeżija waħdi jew ukoll detwal waħda u xek fiha nafs 12 eh, strofa iva, għażilt l-aktar kelmiet illi jidru fil-poezija. Il-poezija tuża ħafna teknika tal-anafora xekk repetizzjoni. Eh, l-iktar kelmiet eh, li huma ripetuti huma ftakart, erba darbit, tider erba darbit, om, tider erba darbit oħra, u dar illi tider sid darbit. U allura forsi jekk il-kelma waħdi weħida għax tirrappreżenta u xek bħala kelma tirrappreżenta anki is-solitudni sa ċert punt anki jekk mhux bil-forsa għaliex hawn min ma jħossux waħdu lanqas meta jkun waħdu. Imma minn daw il-tlet kelmiet kważi wkoll nistgħu naslu għat-tema ewlenija biex ngħidlek tal-poeżija mhux hekk. Fis-solitudni jiftakar fi tfulitu, fit-trobbija tiegħu f'ommu u fid-dar li trabba fiha. Dil-poeżija ġiet ippubblikata meta kellu 43 sena, jiġifieri kien adultu x'hekk Dun Karm u ftit snin qabel, madwar ħames snin qabel, tilef tilef lil ommu allura forsi l-weġgħa biex ngħidu hekk illi ħalliet warajha li Dun Karm ħass ħafna kienet għadha pjuttost friska. Biex nieħu spunt biografiku ieħor, naf illi l-analiżi biografika biex ngħidlek ehm, forsi mhijiex ehm, mhux kulħadd jara r-relevanza fiha biex ngħid hekk, imma naħseb meta qed nitkellmu fuq poeta nazzjonali u x'hekk fuq figura bħal Dun Karm u fuq poeżiji illi illi nafu fiċ-ċert li huma awtobiografiċi, ma naħsibx li nagħmlu ħażin ehm, jekk insibu ftit konnessjonijiet eh, bejn ħajtu biex ngħidu hekk u kitbietu, anki għaliex wara kollox il-poeżija hija l-arti tagħna u x'hekk tan-nies, u allura bilfors li hemm xi ħaġa minna fiha. Fitra lil Ġużè Aquilina Dun Karm jikteb ftakart fi tfuliti, fis-seba' snin li għaddejt fl-iskola tal-gvern Ħaż-Żebbuġ. Xi żmien kien dak Mulejja, tifel mibrum u tas-saħħa, imqareb bħal bosta tfal oħra. Imma qalbi tajba qatt ma kien jagħmel bija ħsieb, qatt għejja, qatt biża' ta' xejn, binhar ġiri u tiġrijiet, logħob tal-boċċi u taż-żugraga, titjir tal-ħamiema, kif ħaż-żebbuġ hija tajra tal-karti, u din kitibielu fil-parentesi lil Aquilina x'Aquilina kien Għawdxi, insib alla safar b'nadal tixbit ta' siġar inżul fi bjar hawn fil-widien bil-lejl raqda waħda sa filgħodu. Minsuġin ma' dawn xogħol tal-iskola u ħafna għemil tajjeb taħt il-ħakma ħelwa iżda qawwija ta' ommi li jien dejjem ħabbejt, emminni, lil ommi qatt m'għedtilha le. U anki minn daw il-ftit linji u x'hekk illi jfakkruni ħafna fil-poeżija waħdi fil-fatt, minn daw il-ftit linji wkoll nifhmu illi ż-żmien tat-tfulija kien żmien speċjali ħafna għal Dun Karm, żmien illi anki jekk fil-verità ma kienx perfett għax l-ebda żmien mhu perfett u x'hekk, imma dan huwa żmien li li huwa qalbu ħafna jidealizzah eh, u jiftakar fih b'nostalġija kbira. U din il-nostalġija hija riflessa fil-poezija ta' tnax-il strofa insomma. Jekk jekk nieħdu sa din id-darba fil-poeżija l-oħra dejjem kellna dejjem qbad l-istess tliet strofi għax kienet poeżija qasira u ħarist lejn it-tliet strofi lejn tekniki jew jew figuri tad-diskors f'dawk it-tliet strofi. Din id-darba se nimxu biċċa biċċa tajjeb, jiġifieri tliet strofi li qed taraw bħalissa xi naqleb l-istajd se jinbidlu ma' tliet strofi li jmiss u l-istess għall-aħħar poeżija. Fl-ewwel żewġ strofi ipoġġina fl-ambjent, idaħħalna fl-ambjent tat-tifkiriet biex ngħidu hekk, fl-ambjent romantiku tipiku u x'hekk, illi jistieden jistieden ir-riflessjoni, jistieden it-tifkiriet. Għandek is-superlattivi u x'hekk mill-isbaħ u mill-oħla juruk illi illi kienet lejla pjuttost pjuttost sab mhux pjuttost lejla sabiħa ħafna u il-baħar u l-qamar kienu f'armonija biex ngħidu hekk u allura l-ambjent kien perfett biex biex biex dak li jkun jirrifletti. U l-armonija fl-ambjent għandna xhieda tagħha jew hija suġġerita wkoll u x'hekk mill-baħar li huwa personifikat, mill-baħar jitbewwes ma' xtajta. Mela m'hemmx m'hemmx eh, vjolenza, m'hemmx m'hemmx konfront, m'hemmx ġlied bejn il-baħar u x-xatt. Il-baħar huwa kalm, donnu qed jitbewwes ma' xtajta, ħieni u ħiemet. eh, skużawni. ġera ħsiebi hija personifikazzjoni oħra u naħseb nagħti ftit importanza għaliex bħalli kieku s-suġġeriment huwa li ma kienx qed jippjana u xek li jaħseb fuq tfulitu, imma il-ħsieb kważi ħal ħajja ehm, u ġera ħadu u xek lejn it-tfulija tiegħu kważi b'mod ehm, awtomatiku fil-kwiet jaħseb fi tfulitu. U għandna l-anafora meta kollox, meta kollox, meta kollox u safi mill-ħtija meta kollox ma' qalbna jinġieb illi illi tinsisti tenfasizza fuq in-nuqqas tenfasizza n-nuqqas ta' ħażen u n-nuqqas ta' diffikultà f'dan iż-żmien illi għalih huwa żmien ta' innoċenza u kuntentizza kompleti, kompluti. Mela t-tifkiriet ta' tfulija, bħalma jixhdu anki, bħalma tixhed anki l-ittra li rajna ftit ilu, huwa żmien għal qalbu ħafna. U t-tifkiriet kif għedna għaliex il-ħsieb ġera waħdu, it-tifkiriet ukoll donnhom jieħdu l-ħajja. U fl-indirizz tiegħu din id-darba l-indirizz ivarja, mhuwiex indirizz fiss. Jitkellem, jindirizza lil dak kollu li jitfaċċa fil-memorja tiegħu, jindirizza lis-siġar, ftakart fikom ja siġar, jindirizza lil ġonna, ftakart fikom ja ġonna, iżjed il-quddiem jindirizza wkoll lil sħabu, ftakart fikom subien qalbiena, lil daru, ftakart fik, hija dar hienja u sabiħa, jindirizza lil dak kollu illi jiftakar fih, għaliex dawn huma tifkiriet tant ċari, tant ħajjin illi bħallikieku qegħdin quddiem quddiem għajnejh u qed jitkellem magħhom. U mhux biss qegħdin quddiem għajnejh imma qed jaħkmu lis-sensi kollha biex ngħid hekk, għaliex mhux talli jiftakar, talli jisma', jisma' leħnu stess meta kien ċkejken, jisma' l-għanja tal-bilbla, jisma' l-għanja tal-bidwi. U allura dawn it-tifkiriet huma animati, le, mhumiex biss dehra li ftakar fiha imma huma wkoll ħoss. Li tagħraf nixxabbat niġġerra huma tliet verbi illi jindikaw sens ta' sens ta' avventura u x'hekk. Kien tifel mimli ħajja, moħħ irrieħ, l-azzjonijiet huma azzjonijiet li mhumiex ikkalkulati u x'hekk jittarraf, jixxabbat, kieku kien jibża' żgur li ma kienx se jittarraf u jixxabbat imma kien moħħ irħieħ u x'hekk it-tfulija tiegħu kien żmien mingħajr inkwiet. Fil-fatt, in-nuqqas ta' nkwiet huwa enfasizzat anki bl-anafora, bla ma naħseb, bla ma nqis. Hemm għandek enfasi fuq in-nuqqas ta' ħsibijiet u inkwiet. Il-biża' ma jeżistix prattikament. B'art u sħana ma jinkwetawx. Eħe, l-ftakart fikom hija hija r-ritornell, mhux hekk, ir-ritornell nostalġiku jekk irridu jew ir-ritornell apostrofiku għaliex kull darba qed jindirizza lil entità ġdida. U fl-istess ħin tagħtina l-impressjoni mhux vera li t-tifkiriet qed jakkumulaw waħda wara l-oħra. Mela din ma kinitx tfulija biex ngħidu hekk li ma tantx kienet li ma kienet xejn speċjali għalih le din kienet folija mimlija daqs bajda, mimlija iffullata, mimlija nies. U allura f'kuntrast imbagħad mas-solitudni tal-aħħar hux hekk u l-mument li beda bih kważi tmissna iżjed tolqotna iżjed għaliex din kienet tfulija li fiha kien imdawwar mhux biss bin-nies imma anki bin-natura li kważi tieħu l-ħajja wkoll. Għandek l-esklamazzjoni u x'hekk o xi żmien illi illi tikxef intensità emottiva, forsi nistgħu ngħidu li hija iperbolika, le iperbole din id-dikjarazzjoni jew xi żmien, imma naħseb li jekk ngħidu hekk inkunu qegħdin inkunu qegħdin ninnegaw speċi l-awtentiċità u x'hekk tal-esperjenza. Imma rih verament kien żmien żmien sabiħ. U allura naħseb illi illi hija frażi illi tikxef kemm kemm kemm iqanqlu, kemm iqanqluh dawn it-tifkiriet. U għandek anke similitudni u xek u fis-sema kont isni ninsab, mela bħalli kieku eh, kien iħossu qiegħed fis-sema bla eh, bla rbit, kważi mhuwiex marbut mal-art imma imma jtir jiġri jiġri fis-sħab. U mhux talli hekk, talli kien iħossu jaħkem is-sema, tant kien iħossu fil-kontroll, jew tant ma kienx iħoss il-bżonn illi jkollu kontroll fuq ħajtu, illi kien kważi jistħajlu jaħkem is-sema. Mbagħad għandna l-anafora u x'hekk, dar, dar, dar, illi tenfasizza l-importanza, iċ-ċentralità illi għandha din id-dar fit-tifkiriet tiegħu, għaliex din mhijiex sempliċiment dar, din hija dar u x'hekk, id-dar illi fiha trabba mal-iżjed nies li jħobb. Dar mimlija bl-imħabba u bil-ġieħ għandek is-sinaddoka jew x'hekk għaliex id-dar tirrappreżenta lin-nies illi jgħixu fiha u lin-nies illi mlewlu ħajtu. Hija dar tal-imħabba miegħu wkoll dar il-ħidma tal-moħħ u tal-id. Mela għandek għandek ħiel u xek tad-dixxiplina u tas-sagrifiċċju fit-trobbija. Mela din kienet trobbija sabiħa mhux għax ma kienx fiha sagrifiċċju, mhux għax ma kienx fiha dixxiplina, imma għax kien fiha dawk ukoll apparti l-imħabba u l-ġid. Issa għalija l-istrofa li ġejja, l-istrofa dwar l-om hija interessanti għaliex kuntrast ma l-istrofi l-oħra li fihom indirizza indirizza lil sħabu, indirizza lil daru, lillhom hawnhekk ma jindirizzajiex li hawnhekk m'għandniex l-indirizz, m'għandniex l-apostrofi li kellna qabel. Lanqas isejħilha ma le jew inkella jahom bħalma jsejjaħ lis-siġar, ja siġar, jew jew lil sħabu, ja subien, u x'hekk. Imma kważi, kważi juriha qima. Ma jindirizzahiex direttament imma juri kważi kemm kemm kien b'saħħtu l-impatt fuqha fil-fatt fil-fatt anki fl-ittra li qrajna u x'hekk fil-bidu dwar tfulitu, jgħid illi illi ommu kienet taħkem fuqu kważi. Allura hemm dan dan ir-rispett din il-qima kważi kważi. Hu jaħkem is-sema imma ommu taħkem fuqu. Umbagħad għandna ir-ritorn biex ngħidu hekk lejn il-preżent, l-imgħoddi li ħa l-ħajja kważi, l-imgħoddi li sar parti mill-preżent, issa jerġa' jikseb id-distanza, id-distanza li jimmerita fil-verità għaliex l-imgħoddi huwa l-passat imma t-tifkira ovvjament hija fil-preżent. U l-preżent huwa differenti ħafna minn dak li jiddeskriva sissa. Mhux vera għaliex il-preżent huwa mimli dieqa, rappreżentat anki fid-dema taħraq daqs xrara tan-nar, similitudni li tissuġġerixxi li emozzjonalment huwa mewġugħ, huwa mdejjaq. L-aħħar strofa toħodna lura lejn il-bidu hux hekk u tfakkarna kważi qisu qed jiftakar hu nnifsu illi l-imgħoddi issa għadda u m'għadx hemm traċċi tiegħu ħlief f'tifkirietu. Imma fl-istess ħin toħodna anke fil-post minn fejn beda hux hekk f'xatt il-baħar taħt qamar tal-fidda sibtni waħdi fuq xifer il-blat. U din dan ir-ritorn lejn ir-realtà kifra tal-preżent iġelni naħseb ukoll il-frażi xifer il-blat iġelni naħseb fi frażi eh, li ltqajna magħha ftit ilu x'hekk iktar kmieni fil-poeżija xifer il-bejt. u x'hekk bit-tajra fuq ix-xifer tal-bejt. Ix-xifer ħafna drabi jirrappreżenta l-periklu u x'hekk. Ifakkarna fil-biża' forsi li għandna li naqgħu. Imma fuq ix-xifer il-bejt ma kienx qed jibża', le ma kienx hemm ħjiel ta' biża' għaliex fi tfulitu kien għadu ma jafx x'inhu l-biża'. imma din id-darba f'xifer il-blat bil-baħar taħtu anki jekk realistikament forsi mhuwiex fil-periklu imma s-solitudni tant tkiddu illi din id-darba x-xifer jirrappreżenta din ir-realtà kiefra illi illi jkollu jgħaddi minnha waħdu issa li niesu m'għadhomx m'għadhomx parti minn ħajtu. Ok. Um, waħdi l-poezija, waħdi tqarribna diġa, tqarribna lejn zazuħ ta' dejjem, zazuħ ta' dejjem inkitbet għat ta' snin wara waħdi. Kien iżjed matur biex ngħidu hekk kemm fl-età manki teknikament. Imma naħseb li hemm ħafna elementi minn waħdi illi jfakruna u li jistiednu paragun biex ngħidu hekk ma' żagħżugħ ta' dejjem. Għandek xbieha l-immaġni tal-baħar u x'hekk il-baħar kien il-baħar jitbewwes ma' xtajta u fuq in-naħa l-oħra il-mewġa fuq xtut it-taħbit tagħha, imma mhux dak il-vers biss, għażilt vers imma il-poeżija kollha kemm hi hija fuq il-baħar u x'hekk. Għandek it-tfulija, fuq naħa waħda għandna ġera ħsiebi lejn nena tfuliti, iż-żmien ħelu tal-ħajja bla ħsieb, fuq in-naħa l-oħra nistħajjel għadhom fuqi dawk ix-xmux li bisuni fit-tfulija. Mela għal darb'oħra t-tfulija bħala perjodu importanti u perjodu li spiss jirrikorri lejh f'tifkirietu. Imbagħad hemm ukoll l-għanja li hija interessanti. L-għanja li f'waħdi kienet l-għanja tal-bilbla u l-għanja tal-bidwi u f'żagħżugħ ta' dejjem hija l-għanja aktarx tal-baħar anki jekk forsi r-referenza l-għanja hija ftit ambigwa eh, fl-aħħar strofa ta' żagħżugħ ta' dejjem u tħaxwex dik il-għanja li tal-limta fil-bidu u qatt ma nsejta. Fuq l-għanja imma ehm, se nitkellmu dalwaqt. Il-punt huwa li anki jekk tiġu jekk l-istudenti jiġu għal komponiment li illi fih jew għal kitba twila illi fih iridu jqablu iż-żewġ poeżiji jistgħu jqabbluhom faċilment sa ċertu punt anki jekk hemm ħafna hemm ħafna li li huwa diverġenti biex ngħidu hekk hemm ħafna fej fejn ma jiltaqgħux, imma waħda kważi tippreparana għall-oħra. Mela l-darbohra għanna tluq poezija titlaq fuq nota nostalġika, u xek nota li li hija riflessiva u koll. Nistħajel għadhom fuq idaw kixmux li bisuni fit-tfulija. Mela għal darbohra għandna it-tifkira ta' tfulitu u għandna l-verb bisuni u x'hekk li jippersonifika xmux, mhijiex xemx waħda li bisitu fi tfulitu huma ħafna xmux. Mm, xmux li aktarx jirrappreżentaw eh, mill-mument sbieħ fajtu manki n-nies sbieħ illi kienu parti minn tfulitu. U naħseb li il-verb bisuni jikkuntrasta sew mbagħad mal-verb tħarbex u xekk. Waħda hija azzjoni ta' tenerezza, il-bewsa li ma tweġġakx u xekk li ma tigirfekx, u mbagħad l-oħra tħarbix li huwa ħafna iżjed biex ngħidu hekk ħafna ħafna iżjed li markak ħafna iżjed u li forsi jinkwetak iżjed, ikiddek iktar. U fil-fatt it-tħarbix bħalma l-bewsa hija tax-xemx jew tax-xmux, it-tħarbix huwa ta' żmien. Iż-żmien jew is-sikka ta' żmien illi tħarbex fuq ġbini r-radda tax-xjuħija, is-sinjal tal-moħriet u x'hekk, li minflok minflok huwa fleli huwa fuq il-moħħ biex juri s-sinjali ta' żmien illi għadda. F'din il-poeżija wkoll in-natura hija ppersonifikata bħalma kienet ippersonifikata fil-poeżija waħdi, għandna x-xmux, għandna l-balluta, il-baħar li it-titlu jirreferi għalih u x'hekk il-baħar li huwa żagħżugħ ta' dejjem. U naħseb il-personifikazzjoni tissuġġerixxi wkoll il-qrubija u xek tal-poeta man-natura. U fil-fatt jidentifika mal-balluta, it-tfajjel li kiber u li issa qed jersaq lejn ix-xjuħija jidentifika mal-balluta li bħalu jara għandha passat u għandha storja, li bħalu ż-żmien ma jaħfirilhiex, mhux hekk għaliex iħalli effett fuqha u li bħalu tixjieħ. Għanna metafora ehm, oħra sabiħa u xek ehm, fej jidħol iż-żmien, iż-żmien illi illi huwa immaġinat ukoll bħala bħala lodda li hija eh, l-lima li ehm, li tobrox. Mela iż-żmien għal Dun Karm huwa preokkupazzjoni ewlenija mhux hekk bħal ma huwa għal ħafna minna huwa ż-żmien li huwa bla ħniena għaliex jaħrat ehm, u jobrox għaliex iħalli iħalli s-sinjali tiegħu fuqna jħalli l-effetti fuqna li kultant huma irriversibbli. Għal darbohra għandna l-apostrofi u l-personifikazzjoni tal-baħar, mhux hekk il-baħar jindirizzah imma il-baħar mhuwiex bħalu. Jidentifika mal-balluta imma ma jidentifikax mal-baħar għax il-baħar huwa żagħżugħ ta' dejjem. Il-baħar ma jitrażżanx ehm, miż-żmien, mhux hekk. U huwa dejjem attiv, iż-żmien ma, ma jgħejjiehx, huwa enerġetiku, l-baħar ehm, ibati forsi minn burdati differenti kif kif eh, juri fil-kumplament tal-poeżija, imma fl-istess ħin il-baħar ma ma ehm, ma jgħejjiex iktar ma jgħaddi żmien u ma jbattix. U daw iż-żewġ daw iż-żewġ kelmiet dejjem u qatt u x'hekk juru l-assolut. Id-dejjem tas-snin, ċoe id-dejjem ta' iż-żgħożija tal-baħar li hija għal dejjem, iż-żmien li qatt ma jħalli effett fuqu u kważi kważi dawn iż-żewġ kelmiet fl-assolut huma wkoll l-isfida tal-bniedem mhux hekk illi ma jistax jibqa' żagħżugħ għal dejjem u x-xjuħija dejjem se tħalli s-sinjali fuqu. U f'dik il-gradazzjoni ta' żmien li għandna hux hekk bil-mija, bl-eluf u bl-għaxart elef, il-bniedem aktarx jasal biss sal-ewwel waħda jekk hu fortunat, hux hekk, jew jew ma nafx jew sfortunat skont kif trid tara, għaliex żgur li ma jistax jgħix l-eluf u l-għaxart elef. Fl-erba' strofi ta' wara fil-verità naħseb fis-sitt strofi ta' wara, għandna l-kuntrasti tal-baħar. Il-baħar illi mhux biss huwa differenti mill-bniedem għaliex iż-żmien ma jħallix effett fuqu jew għal Dun Karm huwa jirrappreżenta in-nuqqas ta' ta' kontroll li għandu iż-żmien u x'hekk f'kunflitt mal-kontroll li għandu fuq il-bniedem. Imma fl-istess ħin il-baħar li wkoll jgħaddi minn min burdati differenti. Il-baħar illi daqskemm jista' jkun ħelu, daqskemm nistgħu napprezzawh, daqskemm jista' jogħġobna, jista' jbeżżagħna. U allura sa ċertu punt, appar-, minbarra li l-baħar joffrilna kuntrast u x'hekk, is-saħħa tal-baħar f'kuntrast mal-fraġilità tal-bniedem, il-baħar jirrappreżenta wkoll il-ħajja illi ġieli tippreżentalna mumenti sbieħ imma ġieli tippreżentalna mumenti ta' sfida, mhux hekk dik il-kelma iżda li turi l-kuntrast bejn is-sabiħ tal-baħar, il-baħar li huwa ppersonifikat b'mod simili għal poeżija waħdi f'relazzjoni sabiħa mal-art, mhux hekk bħal wieħed b'din is-similitudni hawnhekk bħal wieħed li ġarrab il-ħakma tal-imħabba int lil art ħanina tħaddan u tbus u tkellem. Min-naħa l-oħra mbagħad il-baħar huwa wkoll il-biża' u l-biki meta huwa mqalleb u x'hekk mela burdati differenti. Il-poeta jinħab jew jew aħjar il-baħar jinħab u jinbat mal-poeta skont skont il-burdata tiegħu. Kif għedna l-baħar huwa wkoll metafora, jsir ukoll metafora għall-ħajja bil-mumenti sbieħ u l-mumenti koroh, bl-imprevedibbiltà kollha tagħha, għaliex ma tafx liema faċċata se turik. Hawnhekk għandna versi li jalternaw, forsi t-tul tal-versi ma tantx semmejnihom imma fl-ewwel poeżija f'Jed l-Ilsien Malti kellna l-vers Endeka Sillabu l-vers tal-ħdax ehm, illi fil-mod kif inħarsu lejn il-letteratura ħafna drabi il-vers taħdax u xek juri juri trattament serju tas-suġġett. Issa f'dan il-każ hawnhekk f'żagħżugħ ta' dejjem għandna versi li alternaw. Għandna l-vers settenarju, il-qasir mal-vers itwal li huwa sillabu. U kważi kważi allura ir-ritmu li jinħoloq anki forsi b'mod grafiku fuq il-paġna jirrifletti wkoll l-burdata differenti tal-baħar, il-baħar li ġieli ikun kalmu ġieli ikun qawwi Fl-istess ħin jirriflettu wkoll il-ħajja, le, il-ħajja li li daqqa daqqa tgħollina 'l fuq u daqqa ssabbatna 'l isfel. Naħseb li apparti dan dan il-paralleliżmu biex ngħidu hekk fl-istess ħin għandek il-kuntrast bejn il-prevedibbiltà fl-iskema tal-versi u xekk għaliex dejjem l-istess, kważi b'mod regolari għandek wieħed qasir wieħed twil, eh, f'kuntrast mal-imprevedibbiltà tal-ħajja mbagħad. U xekk li qatt ma taf ehm, x'se toffrilek, qatt ma taf jekk hux jekk hux ehm, se tgħaddi minn esperjenza sabiħa jew inkella kera. Fl-aħħar mill-aħħar imma minkejja li bħallikieku qed qed jiddibatti jekk il-baħar jogħġbux jew inkella jbeżżgħuh fl-aħħar nett jiddeċiedi jasal għall-konklużjoni illi l-baħar jogħġbu. U jekk jekk se se nibqgħu mal-idea, jekk se nżommu mal-idea li l-baħar huwa metafora anki tal-ħajja u x'hekk, mela allura b'estensjoni nistgħu ngħidu li illi bħalma l-baħar jogħġbu minkejja illi ġieli jbeżżgħu l-istess il-ħajja u x'hekk, il-ħajja illi toffrilna minn kollox imma fl-istess ħin il-pjaċir illi illi għandna biha bil-ħajja stess u x'hekk għaliex toffrilna l-ikrah imma toffrilna wkoll is-sabiħ u allura dik forsi hija l-konsolazzjoni tagħna għaliex l-ikrah nittamaw illi ma jisboqx is-sabiħ. Naħseb li l-aħħar strofa hija verament interessanti għaliex għandna L-alliterazzjoni u xekk tal-'b' u x' tilgħab b'werqa tal-alka jew b'sebgħek tinbex tinbex xi bebbux fil-bejta u tħaxwex dik il-għanja li tgħallimtha fil-bidu u qatt ma nsejtha. U kważi kważi l-'b' u x' joħolqu u xekk dal-ħoss tal-baħar, il-ħoss tal-mewġ. U jekk se norbtu dal-ħoss li jinħoloq fl-aħħar strofa mal-għanja li tgħallimtha fil-bidu u qatt ma nsejtha, l-għanja forsi tista' tirrappreżenta dak li jfakkarna l-baħar u x'hekk li l-ħajja se toffrilna mumenti kalmi, mumenti sbieħ imma wkoll mumenti li huma ftit iżjed diffiċli. Allura forsi dil-għanja hija s-sigriet tal-ħajja dejjiema li jaf jafu l-baħar biss, imma b'mod impliċitu hux hekk, is-sigriet kważi jinkixef għax jekk din l-għanja hija hija l-ħoss tal-baħar, u dak illi fl-aħħar fl-aħħar nett il-baħar ifakkarna u x'hekk il-wens ta' ħajja mżewqa, allura forsi għandek ir-rassenjazzjoni jew inkella l-konvinzjoni illi hemm ħafna x'napprezzaw fil-ħajja, hemm ġmiel illi jsaħħarna. U l-għanja tista' tirrappreżenta wkoll dan il-ġmiel. Ok, forsi jekk naqbdu dawn iż-żewġ poeżiji flimkien, naħseb li hemm ħafna spunti għad diskussjoni fil-klassi u xek mal-istudenti tagħna għaliex ehm, għandek it-tifkiriet illi eh, spiss joffru wens mis-solitudni, forsi din hija xi ħaġa li, li japprezzaw iktar ma jikbru, ma żgur li mod indirett hija xi ħaġa li ltaqgħu magħha, forsi anki ma' nies li jafu. U d għaf in-nostalġija u xekk in-nostalġija li ħafna drabi tirromantiċizza perjodu partikolari niftakru fih bħala żmien ħafna iktar perfett milli probabbilment kien, U allura daqskemm iwennisna, daqskemm iwensuna t-tifkiriet kultant iġibulna diqa. Iż-żmien u xekk għaliex huwa preokkupazzjoni umana ewlenija il-poeta jinkwieta fuq iż-żmien milli huwa għaddej u li ma jistax jikkontrolla u xekk u li jibdel ħafna affarijiet u ma jista' jagħmel xejn biex iwaqfu. u anki fuq l-idea li fil-poeżija ta' Dun Karm, imma anki f'poeżiji oħrajn, speċjalment poeżiji tal-perjodu Romantiku u poeżiji oħra li għandhom fil-ġabra hemm mard fil-fojja u li jistudjaw, in-natura ħafna drabi mhijiex sempliċement is-suġġett u x'hekk imma hija mezz ta' kif nirriflettu fuq suġġett ieħor. Mela ħafna drabi, almenu f'dawn iż-żewġ poeżiji, Dun Karm jitlaq minn natura imma aktarx jirrifletti fuq il-ħajja u xek fuq il-fraġilità tal-bniedem u fuq l-emozzjonijiet tal-bniedem u dak u t-tiġrib illi jgħaddi minnu. Tajjeb, jiena min-naħa tiegħi u fil-fatt qed nara li sar il-ħin min-naħa tiegħi dak kollox ma nafx hemmx xi mistoqsijiet jew kummenti. Dawn huma xi referenzi, l-aħħar waħda hija l-filmat ehm, tal-Professur Adrian Grima li jitkellem fuq id-disa minn għalija disa' ċiklu ta' disa' poeżiji li hemm f'Hemm Art fil-Folja imma li naf issa li tlieta biss huma fis-sillabu imma dak iż-żmien meta meta meta kien kien tat taħdita kienu għadhom bil-ħsieb li jinkluduhom kollha. U tlieta l-oħra hemm ħafna ovvjament x'taqra imma t-tlieta l-oħra huma minn fejn anki ħadd xi kwotazzjonijiet għall-ispunti biografiċi.
Grazzi ħafna Ġastin. Tisma' tisimgħu kemm tisimgħu u taqra kemm taqra ħel Don Karm. Ngħid għalija jiena dejjem nibqa' nsibu frisk u jogħġobni ħafna ġifieri mhux biss l-għażla tal-kelma manka t-tematika l-universalità tal-lirika tiegħu wkoll. Hija poeżija li titratta l-problematika umana mhix sempliċiment jekk taqta' pereżempju l-ewwel waħda li hija iktar marbuta mal-identità tagħna bħala Maltin imma l-oħrajn ovvjament japplikaw għall-umanità kollha naħseb. Ma nafx jekk hawnx min jixtieq jgħaddi xi kumment jew xi mistoqsija, insomma, huma poeżiji li, li midħla tagħhom aħna suppost diġà, imma em, forsi anka xi punt li li ġastinu tixtiequ tikkumentaw dwaru. Jew li tridu żidu magħhom ukoll għax m'għandix dubju li hemm ħafna li ħallejt barra. Forsi anki fej jidħol tqabbil, le għaliex intom familjari iżjed minni mal-poeżiji l-oħrajn li hemm fis-sillabu, allura nafu li mistoqsija għal kitba fit-tul tista' tkun marbuta max-xogħol ta' Dunkarn. imma tista' anki u x'hekk tkun marbut tkun titlob paragun forsi bejn xogħol ta' Dun Karm u xogħol ta' poeta differenti għalmenu għalmenu hekk naħseb u x'hekk jista' ssir bil-biċċa xogħol li li jitolbu paragun bej xogħol ta' poeta u xogħol ta' poeta differenti għaliex Dun Karm biss għandu tliet poeżiji, l-oħrajn kollha għandhom poeżija waħda. Ġifieri forsi fejn jidħol paragun intom tistgħu tgħidu iżjed minni hemm daw il-poeżiji fej li ma punti minnhom jistgħu jitlaqgħu ma' poeżiji oħra.
Eh, jena, jena dun kar meta naħseb dun kar ma meta niġi biex nalmu. Lill-istudenti nipprova natijom toma zaħira, ma toma siħa fil-verità, ta' romantiċizmu. Mhm. U anka fil-intervent tijak, der ħafna ġverdan. U nuhu pjaċir kif anka r-romantiċiżmu f'Dun Karm huwa ċar ħafna. Jekk qed nitkellmu fuq in-natura, hemm in-natura. Jekk qed nitkellmu fuq il-fatt li l-bniedem jiftakar fl-imgħoddi, hemm it-tfulija. Il-mara, hemm il-figura tal-omm. Huma kollha ċari u anka hekk hemm l-istudenti mill-esperjenza tiegħi ta' għalliem, inħoss li r-romantiċiżmu jifhmu ħafna grazzi għal Ħu l-Karm. Għaliex huma hija tematika ovvja wkoll tidher ċara wara jekk naqra mbuttatura min-naħa tal-għalliem, ħa ngħidlek. Dik tgħin dejjem mhux hekk? Eħe, naħseb John Paul u anki għax ehm, Dun Karm biex ngħidu hekk huwa kważi il-fundazzjoni le tar-romantiċiżmu lokali. Ehm, u daw it-tlet poeziji, il-fatt li għandhom tlet poeziji ta' Dun Karm kif qed tajt inti, ilaqgħuhom eh, jagħtuhom l-opportunità ehm, għax ilaqgħuhom ma' aspetti differenti tar-romantiċiżmu. Ehm, jekk huwiex il-patriottiżmu fejn fejn tidħol il-lingwa u fejn tidħol l-identità, imma mbagħad anki n-natura u l-mod kif in-natura tqanqal riflessjoni fuq il-ħajja. Jiġri naqbel miegħek jekk jaħkmu biex ngħidu hekk il-poeżiji ta' Dun Karm ikunu kapaċi jirriflettu ħafna fuq ir-romantiċiżmu il-qudiem forsi, poeżiji oħrajn.
Nara toħroġ ħafna wkoll jiena fil-żewġ poeżiji eh, waħdi u u żagħżugħ ta' dejjem. F'waħdi naħseb toħroġ ħafna għamlu hekk nara jiena joħroġ ħafna sens ta' prekarjetà. Biex ix-xifer twassal sa xifer ġvieqef għadha prekarja u l-ħajja tal-bniedem is-sitwazzjoni umana hija prekarja. U naħseb illi Toħroġ ukoll fil-poeżija Żagħżugħ ta' dejjem meta jġiblek il-baħar jilgħab bl-iċfien. Li il-baħar huwa preżentat kważi bħala xi ħadd kapriċċuż li jagħmel li jfettillu, jagħmel li jrid għax ħadd ma jista' lih lanqas iż-żmien. Jien aktar milli nara lil Dun Karm jidentifika lilu nnifsu mal-ħarruba, narah iktar Mal-balluta.
Mal-balluta nara iktar isu qiegħed lilu nnifsu bħala bniedem fi żvantaġġ magħha. Għax meta u kien għadu żejjed din diġà kienet siġra matura. Illum għada bħal ma kienet meta u kien zaħir u wasal diġa tħossu viċin eh, viċin it-tmiem. Ġifieri għandek il-ħajja tal-bidem li hija qasira ħafna meta mqabla ma' kwalunkwe kważi ħaġa oħra li jsemmiju. Il-balluta li tgħix ħafna ma finalment iż-żmien ukoll ħall marka tiegħu fuqha. Il- Il-belt tal-Alpi li huwa iebes imma xorta iż-żmien isib mod kif jimmarkah, imma l-baħar le. Ġifieri għandna nqisu dak is-sens ta' crescendo, naqra naqra l-għajn tqissu l-baħar li ma jistaħadd għalih lanqas lanqas iż-żmien. Isu l-bniedem huwa preżentat bħala l-iktar wieħed dgħajjef prekarju meta mqabbel mal-bqija tal-ħolqien, eżatt. Da punt punt tajjeb ħafna iva. Anki jekk il-bniedem llum il-ġurnata jirnexxielu jilab anki bil-saxħa tal-bahar le bil-bahara.
U b'tiegħu stess fl-aħħar. stess finalment, ekku, ekku, għaliex illum eh, anke l-baħar qed jirna xielna nirrobinaw insomma.
Għaw xi kummenti ieħor? Eh, kien hemm mistoqsija fuq il-karta tal-eżami, ġuri l-lin parentesi żgħira. Mm-hmm. Fuq il-karta tal-eżami. Issa l-karta tal-eżami tal-O level kif inhi issa Tajjeb l-ewwel nett hemm żewġ partijiet għandek l-orali u l-parti miktuba. Tajjeb issa jien ħanitkellem biss fuq fuq il-parti miktuba eh, biex anka nagħtu kuntest illum karf fejn jidħol fil-karta. Ehm, għandkom hemm il-parti tal-kitba, tajjeb dik hija l-ewwel parti u hija bażata fuq 17 il-ġeneru differenti ta' kitba. Ġuri hemm l-intervista, l-ittri, hemm tliet tipi ta' ittri, Tajjeb, ir-riċensjoni ta' ktieb, ta' film, hemm sbatax il-ġeneru insomma. Mbagħad it-tieni parti hija bbażata fuq il-qari, bażikament hemm taħriġ il-fehm, u jkun hemm mistoqsijiet ta' natura stilistiċi wkoll fih, fiha, jiġifieri. It-tielet parti hemm il-parti tal-metalingwa, il-metalingwa hija magħmula mill-parti morfoloġika u l-parti semantika, Tajjeb, imbagħad l-aħħar parti li fiha 22 marka wkoll hija l-parti letterarja, hija maqsuma fi tnejn, fejn hemmhekk hemm test mhux imħejjel anzi, biex niftehmu, li jista' jkun poeżija jew proża, u mbagħad hemm il-parti tal-komponiment letterarju. Issa dun kemm jaqa' f'din il-parti għaliex huwa sin, huwa huwa xogħol li jidher f'hemm art fil-folja, u li jista' jintrabat kif anka wriet Justin jew ma' xogħlijiet stess ta' Von Karm stess, tlieta hemm, tajjeb, jew inkella anka ma' xogħlijiet oħrajn li mhumiex Dun Karm. Jiġifieri hemm poeżiji ta' Rożar Briffa u poeżiji oħrajn insomma fl-antoloġija. Kif ukoll ma' novelli u anka minn siltiet ta' rumanz. Jiġifieri dawk l-erba' taqsimiet hija l-karta ta' Għax kien hemm mhm. John John Paul eħe. Listening aw smieħ m'hemmx bħala parti mill-eżami jew. Le, le, l-smieħ
jiġi trattat bħala bħala assessjar kontinwi tajjeb matul is-sena. Ah. Oh. Issa ovvjament smieħ florali inti biex twieġeb tittisma' wkoll jiġifieri b'xi mod. hemm element ta' smigħ u kulturali, imma le bħala listening comprehension ħa ngħidu hekk bħala taħriġ mis-smigħ. Dak jiġi trattat matul is-sena, tajjeb, bħala SBA.
Meta kont jien kienet nisqaw smigħ paper 1 u paper 2. Kien hemm l-oral ukoll.
Fis-sillabu l-antik is-smigħ kien parti mill-orali. Jiġifieri, l-orali kien magħmul minn tliet komponenti fost l-oħrajn is-smigħ. Imma issa hija storja. Le, le, le, naf, naf. Qed insaqsi għax meta kont l-affarijiet inbidlu minn meta kont jien għal issa.
Fil-fatt lanqas kien hemm Dun Karm kulma kien hemm poeżija waħda tiegħu. Issa hemm tlieta. Fis-silabu l-antik kien hemm waħda issa hemm tliet. U meta tgħid meta lingwaġġ xi tkun qed tgħid eżatt? Barra l-grammatika. Il-metalingwa huwa komponiment li jinqasam f'ħafna oqsma fil-lingwistika. Imma fil-każ tal-O Level qegħdin nitkellmu fuq il-binja tal-kelma il-morfoloġija ġifieri, u t-tifsira, s-semantika, jiġifieri dawk huma biss. Jiġifieri s-sintassi m'hemmx, pereżempju, il-binja tas-sentenza jew il-fonoloġija, tajjeb, il-mod ta' kif jinbena l-ħoss. Jiġifieri dawk huma oqsma differenti ta'. Jiġifieri l-morfoloġija u semantika.
Thank you.
Tajjeb, jekk eh, memx kummenti iżjed, naħseb nistgħu nikkonkludu hawnhekk. Fadlilna taħdita oħra, suppost inħabbruha dalwaqt. Se jkollna attività wkoll ix-xahar id-dieħel, attività informali, kwiz insomma bi premjijiet u hekk, għamilnieh is-sena l-oħra l-ewwel darba u dis-sena beħsiebna nerġgħu nagħmluh. U mbagħad jekk Alla jrid wara s-sajf insomma nkunu nistgħu nerġgħu nibdew bit-taħdidiet. Din hija diġà r-raba' sensiela, ġifieri issa ilna għaddejjin mhux ħażin u nittamaw li qegħdin iservu ta' ġid. Nirringrazzjawk ħafna Justine talli sibt il-ħin tipprepara u tingħaqad magħna hawnhekk. Naħseb illi minn semek saba utli u jisibu utli u kol dawk li għatridu jisegwa u nawguraw lek anke l-istudji tijak.
U proset lilkom. Għanna mistoqsija zejra minn għand Dejns Kamilleri, it-taħdidiet l-oħra hemm minnhom qegħdin fuq Malti.mt, jekk tidħlu Malti.mt ħassibu prattikament ħafna minnhom, però fadlilna oħrajn xi ntellgħu, anke fil-paġna tal-Facebook tagħna, Għaqda Għalliema Malti. Ġifieri mill-ġimgħa d-dieħla suppost għandkom taraw taħditiet ġodda li dehru minn Ottubru li għadda 'l hawn. Okej? Nirringrazzjawkom u nsellmulkom il-lejla t-tajba.
Ciao ciao għalilek. Ciao ciao.